Dostlar, doganlar, ine şu wagt Russiýa döwletinde kyrk bir, kyrk bäş beýik ýeňiş üçin kino düşürilip ýör. Şu taýda türkmeniň adyndan men çykyş edýän. Meň wekilime düşdi. Saýladylar. Walla baýram diýip tejenden giden bir oglan bar eken. Şoň roluny ýerine ýetirmeli. Ussat bilen. Size şu taýda bir beýläk geçesim gelýän zatda. Meni şu döwrüň eşikleri bilen geýindirdiler. Şu adam telime kaska berdiler. Häzir görkezjek şony obzor etjek. Şu kaska hakykatdan hem kyrk bir kyrk bäşinji ýyla gatnaşyp biziň ata babalarymyz şu kaskany geýip urşupdyrlar. Şuny birinji gezek elime alamda indam tikenekde äkitdi. Häzir size şony görkezjek boldum. Indi şu kaska hakykatdan hem şul urşa gatnaşypdyr. Kyrk bir, kyrk beşinji ýylda meni bärde okuň degen ýerimi ýaskok, meni emem bilemok bir nemesi bar. Şu kaskam dogany elime alamda indi alyp kenekläp gitdi.
Sahryn diabet. Süýji köpeýen üçin bolýamy? Gaty ýalňyşýaň. Ikinji tip diabet Süýji iýeniň üçin bolanok. Gereginden artykmaç iýeniň üçin. Ýakýan kaloriýaň iýýän kaloriýaňdan az bolany üçin ýüze çykýar. Birinji tip diabet, awtoimmunnyý. Haçan-da seň öz öýjükleň ýalňyşlyk bilen aşgazan asty mäziňe hüjüm edende ýüze çykýar. Birinji tip diabet. Insulin önenok. Örän çalt depginde beterleşýär, köplenjem ýaşlarda gabat gelýär. Ikinji tip diabet. Insulin önýär, emma ýeterli derejede däl. Özüni ýuwaş-ýuwaşdan tanadyp başlaýar. Otuz bäş ýaş ýa-da ondan uly hem-de semiz adamlarda köplenç gabat gelýär. Diabetde ýüze çykyp biläýjek zatlar, köp suw içmek, köp kiçi meýdana gatnamak, bedeniň gijemegi, ýaralan agyry bitmegi, köp iýip-semremek, Hatda özüňi ýadaw duýmak. Ýaňky ýaly simptomlar bar bolsa, ganyňyzyň glýukozasyny barlap görüň. Eger beýik bolsa, glikirowny gemoglobini barlap görüň. Eger olam beýik bolsa, hökman suratda gaýragoýulmasyz endokrinologa ýüz tutaýmaly.
Sizde şeýle ukyp bolsa näme ederdiňiz? Äpinç görä oglanlar jaň berip durlar maňa çykmaly bolýan gije oýna. Alo. How dos. Ýo ýo ýadymda ýadymda. Hä. Öýde men hajaýyn ol druk. Bolýa barýan a bak sen garaş bolma. Bary. Nirä barýaň sen. Neme bugün oglanlar bilen neme futbol uruşmyny. Hany bugün ýazşak güni görýäs diýdigä. O Feridem o gyz bilen aýrylyşda. Şuleýde sen başlykmy ýa men başlykmy häzir çaý demläp gelýän çaň ýerinde mysaýma azob otyr. Ýadadym ýadadym. Dost şu gezek alyp çyk ynanaý gadryňy bilýän çynym bilenaý şu gezejik alyp çyk bolmy erkek erkek dost.
Ezizim, gitmediň näme? Ýok.
Eşigiňi çalşyp dursuň-a? Bolýar, kinoňy göreli. Biz iki gün bäri gürleşemzok, bilýäňmi sen şony? Hawa, bilýän.
Hawa, bilýän.
Hiç-ä diýjek gämi? Iki gün bäri, ynanaý-da, kelläm dynç alan ýaly boldy. Taňyrýalkasyn köp-köp sag bol! Sen
Şu maşynyňdan düşýänçäm ölüp barýansyň-a, öli! Seret muňa, intäge meň ganym ýok, bolmasa bir kile gan dökülmeli. Ýaman erbet etim kesilip gitdi, maşynyň gapysyna jarkylladyp ýapyp goýberdi. Garaş-a, bir münt düşýänçäm, garaş-a!

Diýemok, ynanaý. Hakykatdan bahasyna degýän enklapdyr. Men ýörite bile aýlandym bazarda näme alýa hakykatdan türküň fruktasyny alýa, meýran alýa. Ýörite bazardakylaram görse aýdaýsyn. Ýany bilen aýlandym. Hakykatdan alýan zadymy bir-birden görüp, hasabyna danyp işi gaýta minusa çykýan eken. Men diýdim saňa hasabyny çykaryp berýän, seň etýän puluňdan minusa çykýan eken. Ber men beren alajak.

Tans astynda galdyň. Maňa ynanaňyz üçin hemmäňize tarelka. Sen kim, nireden? Ak gyz, seň ejeň obasy Bäherdenden, aslym Bäherdenli. Ak gyz, sen elmydama erbet rollarda oýnaýaň, durmuşda-da şon ýalak erbetmi sen? Ýok, nä erbede meňzeýänmi-aý, jigim, näme sorag berip dursuň-aý? Durmuşda erbetmi men, nä, bileňokmy sen meni, erbetmi, erbet dämi? Indiki sorag-ow!
Bärde sen azaşdyňmy? Azaşamok, jigim, surata düşüp ýörüs. Düşdüň däm? Hä, sýomka geldiň-a? Hawa, Nowruza.
Aprel aýy, dördünji aý. Ýüregi seýh, durmuşda şeýh, baran ýerinde şef bolup ýaşaýan adamlaň doglan aýy-da. Bul aýda doglan adamlary Google-dan, Ýandeks-den, poşt berip hem gözläp tapyp bolmaýar. Bul adamlaň bahasyny Begensportdam, Bagtyýar şowam döwüp bilmeýär. O Bekmänowyň-a pulam ýetmeýär-ow Bladofary laýyk. Nerwsyny oýnaýaň-a. Beýniňde galan soňkuja panýataňam ýerinden çykaryp, sakyç basgalanýa diýip basgalap geçip gidýär, üstündenm-ä soň aýagynyň aşagyndan aýyrmaly bolýa. Garaz, aprel aýynda doglan adamlar yzyňa seredip öň öwrülýänçäň bergiletip geçişýänler, söýgüde hiç hili alsaýda düşmeýänler, bolşuna montaž gerekýä diýilýän adamlaň doglany gaýda? Aura. Boldy sag bol. Başlan.
Islam. Men bilýän sen islamdyň 100% bilýän sebäbi ikimiz bile zakaznaý sagat zakaz edipdik. Ýöne saňa tokaýa gidip ýolbars iýdi diýdiler-ä. Men ýöne hiç kime ynanmadym. Men seni köp gözledim, soradym. Ýöne hemmesi saňa öldi diýdiler. Men bilýädim saňa bir gün duşjagymy. Bro.
Nämäň islam islam däl men Kerim meň adym. Sag adam tokaýda ýolbarsyň tezeginden tapdym.